Ыж-ыж итеп сызгырып, тәрәзә капкачларын шакылдата. Морҗалардан кереп, озын иттереп сузып, моңлы, куркынычлы улый. Тәрәзәнең элгечләренә килеп бәрелеп, аларны чот-чот шалтырата торган кышкы җилнең тавышына уянып киттем.

Әллә нинди куркынычлы уйлар уятты, башымда ямьсез төшенмәләр тудырды. Үземнең каялыгымны хәтеремә китермәенчә, үземне чолгаган өйләр, авыллар, кешеләрдән, җәмәгатьләрем хатыннарыннан аерып, яп-ялангач кеби иттереп, шул куркынычның алдына китереп бастырды. Мин шул куркынычлы ыжылдый торган тавышлар, шул бөтен дөньяны туңдырам дигән кеби уйларны, агачларны, авылларны каплаган кар арасында һәрнәрсәдән аерылган, һәр ярдәмчедән мәхрүм булган көенчә үземне үзем япа-ялгыз күрдем. Үземне үзем шул куркынычлы җилләр, шул мәрхәмәтсез суыклар, шул котнала торган ялгызлыклардан саклар өчен, үземне үзем үземнең эчке җылыларым берлә җылыта, үземне үзем үземнең эшләрем берлән каплый, чолгый, шулар берлән юата башладым. Гүя күңелемә үзем мөрәҗәгать иткән кеби, Күңел, тор! Күрәмсең, нинди ямьсез, куркынычлы җилләр каплады. Күрәмсең, мине нинди котны ала торган, тәмугларны хәтергә китерә торган суыклар чормады. Күрәмсең, мине ничек куркыныч галәмдә ялгызлык биләде. Уян, күңел, уян. Үзеңнең Сибирия суыкларын эритә торган, каткан-кипкән калебләрне майга әйләндерә торган, Бөтен дөньяның бөтен эшләрен изгегә сөйли торган, бөтен дөньяның матурлыкларын үзеңнең йомшак матурлыгың берлә бизи торган сөю хисен уят та, мине шуның җылысы берлә җылыт. Мине шул биек мәхәббәт сараеннан алынган кечкенә генә, иске генә бер кием берлә өрет. Куян күңел. Уян, шул меңнәр-миллионнар адәмнәр берлә тулган, меңнәр-миллионнар фикерләр берлә кайнаган, меңнәр-миллионнар мәсләкләр берлә чолганган кешеләр диңгезендә өйсез, фикерсез, мәсләксез, идеалсыз ялгыз калган мине дә кечкенә бер идеал, Иске бер мәсләк берлә булса да иптәш яса да, мине дә шул ялгызлык, шул моңлык, шул мәгънәсезлектән коткар. Мине дә мин дип әйтерлек, мин дип телгә алырлык яса. Бу сүзләр, бу уйларга каршы чыдый алмаенча, Башым да, күңелем дә уянган кеби булды. Алар да күңелемнең катлы-катлы амбарларыннан, башымның бормалы-бормалы, керделе-чыктылы чокырларыннан мине сакларга, мине җылытырга, мине мин иттерергә хәзерләнергә тотындылар. Күңелем, яшьлегемнән бу көнгә кадәр үткән тормышымның кәгазьләрене, берәм-берәм ача башлады. Менә мин, яшь, матур, маңкалы, таза, нык, ыштансыз, укырга дәртле хикәя сөюче малай. Менә мин, Мәдрәсәдә Дараба ядрибу, мәсәрә янсару сарыфлый торган, каты икмәк берлә чәй эчә торган вә шул мәдрәсәдәге хәлфәләр кеби хәлфә булуны, әти кеби мулла булуны, пәйгамбәр кеби яхшы булуны идеал иткән бер шәкерт. Менә мин, мәдрәсәдән мәдрәсәгә барып, моназарә кылышып, вөҗүд ваҗибләр,

Менә мин бу китаплар, бу мөнәзарәләр, бу тәртипсез укуларның дошманы, мәдрәсәләр, мәктәпләр ислахының тарафдары, гәзитә укучы, төрек китаплары укучы, җәй көннәре русча укучы, Киләчәктә бөтен халыкның фикерене үзгәртүне төшенүче яшь шәкерт, фикерле егет. Менә мин әллә нинди яңлыш-йоңлыш аңлаган фикерләрем берлә Ауропаның тормышына гашыйк булган. Ауропаланыр өчен актык биш тәңкәсенә пальто алган. Бурычка алган акчасына исле майлар, көршәннәр алган, үзен француз романнарының каһарманы иттереп хис иткән бер Дон Кихот. Менә мин башымдагы фикерләр берлә тирә-янымны чолгап алган дөньяның Аерым-аерым егетләрне аңлаучы, минем идеалымның дөньяда юклыгын күреп кайгыручы вә шул идеал дөньямны тудырыр өчен, тирә-янымны шул идеал дөньяма әверер өчен тырышырга юл таба алмаучы ярты өметле, Ярты өметсез бер яшь егет. Менә мин үземнең җиңүемә шөбһә иткән, үземнең фикеремне мәйданга китерә алуыма шикләнгән, үземнең мәгълүб булуыма ышанып, ихтикадым иманымнан мәхрүм калган, тормыш сугышына кергәнче җиңелгән бер гаскәр. Менә мин шул иске тормышка әсир алынган, аның кергән саен чыга алмаска иттереп ябыла торган 12 ишекле зинданына куелган өметсез, имансыз бер имам. Менә мин Сөймәгән, сөелмәгән бер хатын берлә гомеремне үткәрергә, сөю, сөешү нәрсә икәнен белмәенчә, яшьлегемне уздырырга. Хәзер шул суык көндә, шул ыжгырдый торган җилдә, шул хатыным берлән бер түшәккә яткан өйдә үткән гомерендә бернәрсә эшләмәгән, киләчәгендә эшләргә идеалыны, иманыны югалткан, күрше хатыннары берлән маташудан башка эшкә ярамый торган бер адәм калдыгы. Менә мин шул үземнең тормышымның начарлыгын уйлап та, аңлап та, Үземне үзем шул начарлыктан, шул баткаклыктан чыгара алмаган көчсез, хәлсез бер әрәмтамак. Әнә, минем киләчәгем. Зур корсаклы, көненә ун бәлеш төбе ашый торган, күрше хатыннары, асраулар берлә маташа, былчырана торган мин. Әнә, Мужиклар берлә юк нәрсәләр өчен ялган шаһитләр яллап-яллап хөкемнәргә йөрүче мин. Әнә, тагы мин. Әнә, тагы мин. Тышкы җилнең ыжгылдавына минем күңелемнең ыжгылдавы, аның суыклыгына минем күңелемнең суыклыгы кушылды. Мин эчтән-тыштан туңа, калтырый, дерелди башладым. Үткән гомеремнең, үтәчәк гомеремнең начарлыгы өчен кайгырырга, егларга, шул беткән идеалымны озатырга, бәхилләшергә. бер тамчы кайнар яшь таба алмадым. Мин туңдым, мин каттым, мин беттем. Әллә кайда яшеренеп яткан шул кагазләрне кичә өй юар өчен җыештырганда табып алдым. Башыннан ахырына кадәр укып чыктым. Тагы иске тормышлар күз алдымнан үтте. Тагы болар минем йоклаган йөрәгемдә зур бер җәрәхәт ачты. Мин төн буе йоклый алмаенча уйладым. Үземнең нишләгәнемне. Нишләвемне, нишләячәгемне төшендем. Бик озак уйлаган, төшенгәннең соңында күңелемә Шулмы гомер, тормышмы бу дигән сөаль килде. Шул тормышмы бу сөале, үлгән кешенең өрәге кеби, алдыма килеп басты. Мин. Җавап бирә алмадым. Сездән сорыйм. Тормышмы бу?